Aw April ni khat thaw leh ni kan lo thleng ta, tun chu mai hian Israel lam thu thar te kan ngaithla leh dawn a, Russia Ukraine indawhna lam thu thar te pawh kan ngaithla tur ah ngai ila, tunlai chu Donald Trump leh-- Iran boruak hi a chang chho viau mai a. Video hmasa lama kan puan tak ang khan Donald Trump hian Iran chu bomb hmanga beiah a vo va, khami awmzia kha Iran hian nuclear deal inremna a kalpui duh lo a nih chuan US rawtna a pawm duh lo a nih chuan bomb lian hmanga beihna a hmachhawn thei ni. Economy lama nataka hrekna pawh a tuar ang tiin Trump chuan Iran kha a vo khan a.

Iran chuan duhthlan tur dang a nei lo tih sawiin, chuvangin US-ina bei a nih chuan ralthuam hmanga an chhan let ve tur thu an puang chhuak ta. Iran hian US emaw a tanrualpui pawl emaw-ten an bei a nih chuan na taka hma an lak ve tur thu leh chutianga min ep chho zel a nih chuan nuclear ralthuam nei tur pawha hma an lak dawn thu a sawi a, an hruai tu lu ber Ayatollah chuan.

State TV-ah thu sawiin, tunah hian nuclear reactor kan nuclear hi ralthuam lam atan hman kan tum lo va, a hmuaram zawngin energy industry chutianga a tha zawnga hman chauh chu kan tum a ni, tiin a la sawi fan a. Mahse Iran nuclear chungchangah hian thil dik lo tak i ti a nih chuan Iran chu chutiang lam a kal tur chuan ralthuam lama kal tur chuan i nawr lui tihna a ni, tiin US President thusawi hi Khamenei advisor Ali Larijini chuan a sawi, Hetiang hi kan duh lo va, mahse duhthlan tur dang kan nei lo, a ti. Engtikah emaw US emaw an thianramtu emaw ten Iran chu bawm hmanga an bei a nih chuan, na takin Iran chuan a chhang let dawn a, Chutianga thil a kal a nih chuan Iran chu ralthuam lama kal turin nuclear ralthuam nei tak tak turin ke a pen dawn tihna a ni tiin Iran chuan an chhang let a ni. Trump chuan puan tak ang khan inrinni khan Iran-in nuclear deal siam a rem tilo a nih chuan bomb hmanga beiah khan a lo vo tawh a kha kha NBC News report-ah tarlan a ni a. Tehran chu secondary tariff tia sawi Economy hmanga a na thei ang bera hrek a nih tur thu te pawh US chuan an sawi a nih kha. Trump-a thusawi hi chiang taka hriat ni lo mah se, US chuan bawm hmangin Iran hi a bei dawn nge? A hnuaia US thian Israel kal tlangin Iran chu bei a ni dawn nge tih hi tarlan a la ni lo thung. Muslim te chaw nghaithla Ramadan tawp puala holiday a sawinak Khamenei chuan Hei hi thil sual lian tak invona a ni, tiin Trump a thusawi a chhang let a. Chutianga an kalpui tak tak a nih chuan counter attack na tak an dawng ngei ang. Beih let nana tak an la tawh ngai lo an tuar dawn a ni, tiin Iran lam zawin US an vau ve bawk a ni. He thuchah hi UN Security Council hnenah Iran UN Ambassador Amir Saeed Iravani-a'n lehkha a thawn bawk a, Trump-a thusawi hi US chetna hi thil ten awm tak a nih thu an tarlang bawk. Iran chuan United States emaw, an thawhpui Israel sorkar emaw ten Iran an bei a nih chuan rang takin an chhang let dawn tih sawiin a let leh hi an tuar lo ang tiin Iran chu an insawh nasa hle. Iran Foreign Ministry chuan Iran-a US. Interest aiawhtu Swiss Embassy Charge the Affairs chu US President in a vo hnua a ko niin Ministry thuchhuah chuan a tar lang bawk. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Senior Commander General Amir Ali Hajizadeh chuan American te hian Iran chhehvela base sawm bawr vel an nei a. Iran ram chhehvelah hian US hian base sawm bawr vel an nei a hetah hian sipai si nga vel an nei mek a ni tiin a sawi a. Chung te chu US tan chuan a him lo a ni tiin Iran chu che thei reng an nih thu tar lan a ni bawk a. Glass room a awm chuan tumah lungin a vawm tur a ni lo tiin Iran ballistic missile programme enkawl tu chuan Kholeini Khan State Television-ah a sawi a. A sawi awmzia hi Iran chheh velah hian US sipai singa vel leh base sawm vel, military, army leh naval base, vaiin base sawm bawr vel an nei a, Chutiang chuan Iran mithmuah mai an awm a, hnai teh vek a an awm a ni. Iran tana beih nuam tawk leka an awm a, hei vang hian Iran chu an tibuai tur a ni lo, tiin Iran chuan US lam an vo let ve thung a ni. January thla a thuneihna a chan hnuah Donald Trump hian Maximum Pressure Policy Iran lakah kalpui a tum a, tin a thianram dangte lakah pawh tariff sang tak takin, Tariff war te pawh an kal chhoh pui mek a ni a, Donald Trump chuan sawiselna tawk chho viau va, a thianram te pawh a ti lunghnuar chho hle a nih kha. US chuan Iran nuclear programme chungchanga inremna pawimawh tak siam a duh a, tunah hian Iran-in nuclear programme a siam lohna tur leh a inhnuhdawhna turin US chuan hmalakna a kal chhoh pui a, chu chu Iran chuan a la sign duh lova, Inremna lam, US rawtna ang hian Iran chu a la kal duh lo zel a ni. US te nen khawthlang ram tam tak chuan Iran hi nuclear programme ah hian a muanawm zawng ni lo, ralthuam lian, ralthuam hlauhawm siam turin ke a pen niin Iran hi an lo puh fo tawh a. Tehran chuan hei hi vawiin thlengin a la hnial ve thung, a enrichment activity te chu a muanawm zawng chauhin a kalpui a ni, tiin Hmun awm zawng chauhin kan kalpui a ni, an ti a. Amaherawh chu, Iran nuclear en dik tu pawl IAEA chuan industry leh a hmuan awm zawnga hmang tura uranium level te hi Iran neih ai hian a tam fe zawk a, chutiang a nih chuan sixty per cent uranium enrich hi a pel chhoh tawh avangin ralthuam siam a tum a ni, tiin Iran chu en diktute lam pawng pawh hian an puh bawk a ni. March-a ni sarih khan Trump chuan Khamenei hnenah lehkha thawnin nuclear inbiakna naia phut thu leh Iran-in a duh loh anih chuan sipai chakna hmanga beih a nih tur thu khan Trump khan a lo vo tawh a. Kha lehkha kha March-a ni sawm pahnih khan United Arab Emirates palai chuan Tehran-ah a thawn niin tarlan a ni a, Iran First News Agency chuan hemi chungchang hi han tarlang a ni. Nimin khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Oman kal tlangin chhanna a thawn thu a sawi chhuak leh tawh bawk a, thukim chang erawh tarlang lo thung. Araghchi chuan Iran chuan pressure sang tak leh sipai hmalakna hlauhawm tak hmanga vona karah US nen deal kalpui a nih loh tur thu, US chu inbiakpui a nih loh tur thu a sawi a. Mahse, thusawiah chuan Minister hian indirect negotiation emaw ramdang kal tlanga

Zionist sorkar hi ni a, hei hi tih boral tur a ni, tiin a sawi bawk. Heti lai hian Iran sipai hotute chuan US sipai awmna military base chu beih hmasak an duh thu an tarlang a, US in Iran an beih hma ngeiin Iran chuan heng lai Iran chheh vela US hmun hma te hi beih a pawimawh thu Iran sipai hotute chuan an sorkar hotute an hrilh. Iran official senior chuan Trump-a vawna kal zelah hian He thliar kara base, US ina military base hrang hrang a neih te hi an beih let a pawimawh thu sawiin Top Commander te chu hma lakna kalpui turin a ngen niin The Telegraph chuan a tarlang a. Iran ina an sawi ber hi Diego Garcia military base a ni a, Britain Chagos Island a awm a ni a. British leh American sipai te chuan helai hmun hi an hmang tangkai mek a ni. Hmani a Trump chuan Chin-a kan puan tak ang khan Iran chuan Nuclear deal a pawm duh lo a nih chuan bomb chak tak hmanga beihah a lo vo tawh a, kha vang khan Iran ngaih hi a tha lo viau mai a, US chet hma ngeiin Iran chheh vela base, military base, US military base te chu US chet hma ngeiin chet khalh an duh thu an sawi a ni. Engtin tak che ang maw? Eng angin nge Iran hi a chet dawn? An chet dan te kan ngaihchah ngang a, an che ngam kher ang em? Diego Garcia hi Chagos Archipelago British Indian Ocean Territory-ah chuan island lian ber a awmna a ni a. Helai hmunah hian UK leh US chuan military base sangha zuk awsawm sarih chho khan an lo nei tawh a. Khawchhak lamah chuan helai Diego Garcia hian Tanzania a ri a, khawchhak leh chhim chhak lamah hian Somalia a ri bawk a, KM za sarih sawmhnih paruk zeta thui in a ri a. Tin, chhim lamah Maldives a ri bawk a, tin, chhim thlang lamah India a ri bawk a. Khawthlang lam leh chhimthlang lamah hian Sumatra thliar kar a ri bawk a ni. Helai Diego Garcia-ah hian US chuan bomber lian tak tak te pawh an dah a, ralthuam thahnem tak an dah mek niin an sawi. Iran leh US boruak ṭang chho mek hi a ngaihnawm chho viau mai a. Tunah hian Iran chuan US duh dan hi an hnawl fi thla ta a, amaherawh chu indirect-a inbiakna erawh an welcome reng thu an sawi thung a ni. Chutiang a nih mek lai chuan kan tarlan ang khan Trump hian Iran hi bei thut thei a nih tak avangin Iran hian US chet hma ngeia Iran chheh vela US base chu beih mai an duh thu an general te chuan an sawi a, chu chu The Telegraph hian a rawn tar lang a. An rawtna hi Iran hian a ti puitling dawn em? Pre-emptive strike ang, lehlam pang chet hma a lo chet khalh ang hi Iran chuan a kalpui dawn em tih te chu kan la thlir zel dawn nia. Heti lai hian Israel chu Hamas beiin an la hman hlel viau mai a. Video hmasa lama kan tar lan tak ang khan Israel Cabinet chuan meeting neiin khatah khan vote an thlak a, Hamas laka beihpui thlakna la chhunzawm zel an duh thu leh chutiang tur chuan a nem ngheh nan vote an thlak a nih kha. Amaherawh chu UN chuan IDF chetnaah hian Gaza-a medics sawm panga an thih thu an tar lang a. Red Crescent, United Nations leh Hamas nena inzawm Palestinian Civil Defence-a emergency leh aid worker sawm panga chu Gaza Strip khawthlang lamah an ruang hmuh a nih thu UN official-te chuan an tar lang a ni. UN Aid Chief Tom Fletcher chuan X-ah post in heng ruangte hi phum an nih tawh thu an sawi a. IDF chuan i min khan ambulance leh fire engine te chu a kap tih an pawm a, lirthei rinhlelhawm tak tak an nih thu erawh an sawi thung. IDF International Media thupuamtu Lieutenant Colonel Nadav Sossani chuan March a ni sawmhnih pathum khan ambulance chu helho ten an hmang tangkai ngei tih an sawi a, ambulance ah hian Hamas hel eng emaw zat an awm an awm niin report an dawn thu an tarlang a. Hei hi Israel sipai te chuan Hamas pickup truck te nen an inzui tih sawiin hetah hian Hamas hel eng emaw zat Israel beihna ah hian an thi a ni. Motor thenkhat hian head light an nei lova emergency signal pawh an pawt lova, IDF sipaite lama rinhlelhawm takin an rawn tlan a ni tiin IDF chuan thu chhuah an siam a, hemi hnu hian IDF sipaite chuan heng motor rinhlelhawm tak tak te hi an kap tih an sawi. United Nations chhinchhiah danin October ni sarih sanghnih leh sawmhnih pathuma Hamas-in Israel an beih hnuah hlasawm pariat chhung khan health worker Sangkhat leh sumruk an thi tawh a, chhawmdawlna hnathawktu pawh tam tak an thi tawh niin an sawi bawk. Hamas ran Health Ministry-na tar lan danin March ni sawm pariata Israel-in beipui thlakna nasa taka kalpui leh hnuah Gaza-ah hian mi zakua sawmhnih pakhat vel an thi leh tawh a, mi sang tel an hliam leh tawh bawk a ni. Hamas lam thupuangtute chuan Palestinian mi sanga bawr vel Israel beipui thlaknaah hian an thi tawh tih tarlangin, Amaherawh chu hei hi chiang taka finfiahna a awm lova, Hamas leh pawisawi lo mipuite thliar hrang lovin Hamas lam hian an puang niin a lang bawk a ni. Israel thuchhuah danah thung chuan indona kalpui chhung hian tun thlengin Hamas hel emaw silai keng pawl dangte an vaiin sanghnih bawr vel an thi tawh niin an sawi ve thung a ni. Awle thu thar berah chuan Israel indo thlawhnaten Lebanon Beirut-ah Beipuithlakna an kalpui leh thut a. Beirut khawpui khawdaiah hian beipuithlakna an kalpuina mi pathum an thi niin an sawi a, he tu hi Lebanese Health Ministry chuan an puang. Israeli strike chuan Lebanon chhim lam Beirut khawdai maiah beipuithlakna lian tak a kalpui a, hetah hian mi pathum an thi a, mi pasarih an hliam a ni tiin Lebanese Health Ministry chuan an sawi a. Israeli hmelma Israeli te hian Lebanon chhim lama hnu hma rap thlak tak an hnutchhia leh ta a ni. Hetah hian martar pathum kan naih a mi pasarihna takin an hliam bawk a ni, tiin IDF chuan Hezbollah operative te helai hmunah hian an tawm tih sawiin Hezbollah lam hi an in tuk khawm leh mek a, tunah hian an in tuai thar leh mek a, ralthuam te an chhek a. Chulai hmun Israel beihna atana an tinzawn leh. Israel beihna tur atana ruahmanna an siamna hmun chu Israel chuan an hria a, induhthlawhna hmangin chet an rawn la a helai hmun hi an rawn kap chhia a ni. Lebanese President Joseph Aoun chuanin Israel beihna chu a dem thu sawiin, Beirut chhim lam khawdaia building Israel-in a kap chhia chu kan dem tak zet a ni. Khawvel sawrkar min thawhpuitute leh min ṭantute pawn Israel chetna hi Pawi an tiin an demzia an tarlang bawk a ni tiin Lebanese President chuan thu chhu a rawn siam a. Heti lai hian Russia-Ukraine inbeihna a la chawl lo, la kalpui chhun zawm zel a ni bawk. Russia force te chuan tlar hmalainah Ukraine chhim lam khawpui, Ukraine chhim chhak lam Zaporizhzhia chuan beihpui thlakna lian takin an kalpui a, hmeichhe kum sawm ruk paruk mi chuat hi a mi panga an hliam bawk. Kharkiv-ah pawh beihpui thlakna Russia chuan a kalpui a, Kharkiv hi puan hrin ang khan Ukraine khawpui lian ber pahnihna a ni a, hliam thahnem tak an awm bawk. Moscow Ministry of Defence ina a sawi danin Ukraine chuanin energy facility, Russia energy facility, te a bei tih sawiin, chulai hmun chu Russian brains ri ziana a ni a, Ukraine hian drone thahnem tak Russia hmunhma beih nan hian an kap chhuak ve bawk.

Vawiina thu langsar ber kan han puan zingah khan Iran-in US chu a bei mai thei. A chhan kan sawi tawh ang khan Donald Trump chuan Iran-in nuclear deal a pawm lo a nih chuan bawm chak tak hmangin Iran chu bei an ni ang tiin hrekna lian tham tak hmanga Iran chu nawr an ni dawn bawk a ni tia a sawi kha niin chuvangin Iran hian Trump-a duhdan deal kha an pawm thei si lova An pawm theih si lo vangin Trump hian a thusawi angin Iran hi a bei thut thei ta tih na a ni a. Chutiang a nih avang chuan Iran pawh hi an fimkhurin tunah hian high alert an awm mek a. US jet hma ngeiin Iran chheh vela US hmun hma te, military base te chu beih thut a ngai tiin an commander te chuan ruahmanna an siam chho a, rutna te pawh an siam chho niin media thenkhat ten an tarlang a. Hei hi an kal chhoh pui ngam dawn em? US i che ngei tura an ngaih tak avangin an chet hma ngei a chet chu finthlak tak ni tura an ngai a. Chu chu Iran hian huaisen takin an kal pui dawn nge US chetna hi an nghak tawp dawn tih te chu kan hma hunah hian a awm mek a, thil thleng thar ber hre turin he channel hi in lo ngaichang zel dawn nia.